Illum xtaqt li ntemm il-programm mal-President tal-Aħmadija Musulmana għandi lil Għattieb illi għoġbu jaċċetta l-istedina tagħna għal darb'oħra. Jogħġbuna ħafna l-kitbiet tiegħu li jkunu mxerrdin f'diversi ġurnali, anki wkoll fuq is-sit elettroniku tal-Aħmadija Musulmana ta' Malta. Huma kitbiet bil-Malti biex jinftehmu, hemm ukoll bl-Ingliż, imma Attiv qiegħed imiss ir-realtà tal-ħajja tal-lum, b'mod partikolari d-dinja diġitali. Jiena naħseb illi llum il-ġurnata Alla il-Kbir għandu avversarju ieħor illi hija d-dinja diġitali. Minn dejjem kien hemm avversarji, fosthom ix-Xitan, fosthom it-tentazzjoni, fosthom nies illi jippruvaw jaħsbu li huma saru xi alla. Imma din hija ġlieda globali għaliex, kif jaf kulħadd, illum id-dinja qed tiffoka ħafna fuq ħajjitna diġitali. Anki aħna hawnhekk qegħdin nagħmlu sezzjonijiet biex nedukaw lill-poplu Malti u Għawdxi, ninfurmaw ruħna aħna lkoll, jien inkluż magħkom. U allura hemm bżonn li wieħed joqgħod attent għaliex l-aljenazzjonijiet li llum il-ġurnata hawn, Qegħdin jaljenaw 'il ħafna nies permezz tal-internet u qegħdin nitbegħdu minn Alla. Dan m'aħniex nagħmluh biss aħna ċ-ċittadini ta' komuni, imma qegħdin jagħmluh mexxejja kbar. Araw x'inhu jiġri. Donnu li l-ġurnata biex tkun sabiħa rridu niddiskutu fuq il-gwerer, niddiskutu fuq l-armamenti, niddiskutu fuq difiża. U Alla fejn hu? L-imħabba, il-paċi, il-mogħdrija, fejn huma? Ħa nsegwu dan is-servizz, msejjes ukoll fuq il-kitba ta' Għatief innifsu, u nisimgħu l-vuċi ta' Joe Gabriel Vella. Narawh flimkien.
Intom li temmnu Ibżgħu minn Alla u dejjem għidu kliem sewwa. Jekk tisimgħu xi aħbar, iflu sew ħalli ma tagħmlux ħsara lin-nies fil-għama. Dejjem kunu konxji, responsabbli u ġusti, għax il-fidil veru huwa dak li minn idejh u minn ilsienu l-oħrajn kollha jkunu protetti u jkunu fil-paċi. Fid-dinja diġitali kemm-il darba niltaqgħu ma' artikli u video clips b'titli jew thumbnails sensazzjonali li jġagħluna nagħfsu fuqhom. Madankollu, ħafna minn dawn it-titli u viżwali li jiġbdulna l-attenzjoni huma foloz u qarrieqa. Din il-moda magħrufa bħala clickbait qed issir aktar komuni fuq il-midja soċjali u qed tippreżenta sfidi ġodda dwar il-mod kif nistgħu nifhmu d-dinja. Ironikament, dawn it-titli manipulattivi jinħolqu biex jiġbdu l-attenzjoni, madankollu inaqqsu l-fiduċja u jgħawġu r-realtà. Tiffany Hsu, korrispondenta dwar it-teknoloġija ma' The New York Times, kitbet, Il-periklu tal-midja manipulata jinsab fil-mod kif issir aktar ħsara fl-abbiltà ta' ħafna utenti tal-midja soċjali li jiddependu fuq kunċetti bħall-verità u l-evidenza. Ħafna espożizzjoni ta' midja falza tista' żżid il-polarizzazzjoni u tgħerri l-abbiltà u r-rieda tan-nies biex jiddistingwu bejn il-verità u l-funzjoni.
U għandi l-ħija għatif hawnhekk ma' ġembi merħba ħabib. Grazzi ħafna. Kif inti? Tajjeb biss għax is-temp huwa Kif tħobbu inti? Iva, ix-xemxi.
Kif tħobb is-sħana. Mela. U nsellim lilek u lil dak kollha li qed isegwu dan il-programm. Nirringrazzjak ħafna li dejjem taċċetta l-istedina. Grazzi għall-ġid kbir illi kemm ilek hawn Malta, wassalt messaġġi ta' paċi u ta' għaqda. Infurmajt in-nies dwar id-dinja Iżlamika, provajt toħloq anki wkoll u tibni pontijiet bejn ir-reliġjonijiet differenti, nies differenti, ta' kulur differenti, what's in a name hu mhux kulħadd huwa bniedem, u naħseb illi permezz ta' għatieh, Kemm ilu jiġi fuq dan l-istazzjon? Kważi sittax-il sena sħaħ fi programmi varji u diversi, programmi oħrajn televiżivi fuq stazzjonijiet oħra, dejjem prova jwassal dawn it-tip ta' messaġġi li jagħmlu ħafna u ħafna ġid lill-ċittadini tagħna. Illum xtaqna li nidħlu daqsxejn fid-dettall dwar dak li verament qiegħed iseħħ f'Malta, fid-dinja, fl-Ewropa u allura hemm bżonn li nibdew niddiskutuh. Kont korrett meta għedt illum għandna aktar minn qatt qabel aljenazzjoni u allura li nitbegħdu minn Alla hija aktar faċli?
Iva Karl, iva hekk hekk isir u hija sfortuna kbira dak li inti għedt li dak li nagħmel għax il-Għadis Profeta Muħammad paċi tkun miegħu qal, Li il-kelma tajba hija wkoll karità. Għax karità ma jfissirx li nagħtu flus lil bniedem, għax mhux kulħadd għandu bżonn il-flus, anke meta għax nagħtu dejjem nagħti eżempju reali. Nagħtu il-tabib jagħti mediċina skont il-mard. Mhux jagħti panadol lil kulħadd jew xi ħaġa oħra f'kull mard, jara, jeżamina l-persuna, il-marid, imbagħad jaf x'inhu l-mard, imbagħad jagħtih il-mediċina. L-istess mod għandna biex naraw xi problemi jew xi sofferenzi jew mard fis-soċjetà tagħna jeżisti, imbagħad nagħtu il-kura skont il-hemm bżonn. U kelma tajba naħseb illum il-ġurnata hija vera vera importanti għax illum ma niġġieldux ma' xulxin bil iva hemm isiru gwerer imma jekk nitkellem fuq skala internazzjonali anke nazzjonali mhux kullimkien niġġieldu b'bombi jew. B'armamenti. B'armamenti. Imma, iva, dawk armamenti qabel kienu ftit nies li jkunu suldati, imma illum il-ġurnata kull bniedem, kważi kull bniedem madwar id-dinja għandu l-armameti, l-armati, l-armamenti tal-kelma f'idejh. Wow, din hija xi ħaġa da statement vera importanti. Illum kull bniedem għandu arma f'idejh. Issa din l-arma tista' tuża biex tiddefendi u allura biex iżżomm il-paċi jew tista' tuża biex inti tattakka. U dak li qiegħed jiġri sfortunatament fid-dinja tal-lum, fid-dinja diġitali fejn qegħdin nattakkaw ħafna 'l xulxin. Hekk hu. U dan għax il-kelma, ħafna drabi ngħid anke il-bullet joqtol bniedem f'dak il-ħin u daqshekk, imma l-arma tal-kelma mhux jeqred jew joqtol bniedem f'dak il-ħin, imma għal ħajtu kollha kważi xi darba. Allura l-ħsara li tagħmel il-kelma hija l-agħar Għalhekk għandna biex nieħdu ħsieb inlissnu, niktbu, ngħidu qabel niżnu sew dak li nagħmlu, dak li ngħidu, dak li niktbu għax jien dejjem dan l-aħħar ukoll ktibt li għaliex inveġġgħu lil niesna? Għaliex? X'innieħu pjaċir meta nveġġa' lil xi ħadd? Naħseb, bħala bnedmin, Alla ħala ġewwa fina t-tjubija li nieħu pjaċir meta ngħinu x-xulxin, mhux il-kontra. Imma llum illum il-ġurnata sirna naħseb egoistiċi jew selfish, jien u jien biss. Le, aħna. Ejjew inkunu aħna, meta aħna se jkunu flimkien aħna, żgur Alla se jagħtina iktar u se nkunu viċin il-Mulej. Għax Alla, Alla jgħid li fil-Quran Imqaddes li dawk li jemmnu u jgħinu u jaħdmu għan-nies, Alla jkun magħhom kullimkien. U jgħid ukoll li n-nies dawk li fil-ħin tajjeb tagħhom, jiġifieri meta fil-ħin luzzu meta jgħixu ħajja diċenti u kuntenta, meta jfakkru lill-Mulej, Alla se jfakkrhom meta jkollhom bżonn jew meta jkunu fid-deni jew fil-problemi. Għalhekk meta illum il-ġurnata huwa importanti Li aħna, aħna ħafna, naħseb għandna il-bnedmin ħafna, ħafna barkiet materjalistiċi. U dawk mhux tagħna huwa ġew minn għand Alla. Għax Alla ħala id-dinja kollha. Alla tagħna ħafna drabi l-bniedem jgħidli dak negozju huwa tiegħi. Dak li nagħla huwa minħabba tiegħi le, Naħseb huwa minħabba l-barki ta' Alla, per eżempju. Jekk il-bidwi jmur fil-għelieqi u jgħidi dak li għamel huwa għamel hu, le, jekk ma jkunx hemm xemx, jista' jagħmel daqs hekk, xi ngħidu, il-ħaxxejjeġ? Ħxejjex, ħaxix, frott. Ħaxix, frott. Le, jekk ma jkunx xita, ma jkunx l-ilma biżżejjed, allura dawk min tagħna il-Mulej jagħti l-ilma, anke l-ilma joħroġ mill-art u anke minħabba x-xita. U min jinżel ix-xita? Il-bniedem? Le, il-Mulej. Min jagħtina x-xemx, id-dawl, għax il-pjanti għandu bżonn Huma jieħdu is-saħħa tagħhom jew l-enerġija minn xemx. U jekk ma jkunx xemx, minn fejn se jieħdu? Ma jistgħu jikbru. Allura dak kollox li nagħmlu, dak kollox li nagħmlu huwa il-barka ta' Alla. Jekk niftakru ngħidu hekk li Alla tagħna mhux għalija bħal qattif, imma biex naqsem ma' ħaddieħor għax Alla huwa ġeneruż. U jagħti lil kulħadd. Nindukraw dak li jtina Alla. Ara kemm hija sabiħa di. Il-bidwi għandu l-abbiltà, imma m'għandux is-saħħa u l-poter, illi jniżżel ix-xita, illi jagħmel ir-riħ, illi jkun hawn ix-xemx. Imma għandu s-setgħa, għax Alla tahielu, li jindukralu l-ħaxix tiegħu, il-frott tiegħu. Il-ħaxix u l-frott X'inhuma? Dawn huma simbolu tagħna lkoll, aħna u għall-ħaxix hu l-frott ta' Alla. Xi ħaġa kbira li ħalaq din id-dinja. Ħafna drabi qegħdin mhux nindukrawh dak kollu li ħoloq, imma qegħdin nimmanipulawh anzi, qegħdin nilagħbu miegħu. qegħdin inżidu miegħu, qegħdin nippruvaw noħolqu xjenza differenti tiegħu. U hawnhekk forsi jista' jagħti l-każ illi fejn Alla qatt ma inkorla din ir-rabja, l-istorja torina li r-rabja ta' diversi drabi, imma naħseb wasal iż-żmien illi probabbilment ħa jtina xi tip ta' tweġiba. il għaliex id-dinja trid terġa' ssib l-għeruq tagħha. U naħseb li llum permezz ta' dan l-internet, permezz ta' dak kollu li qiegħed għaddej, illum il-ġurnata anke flus fl-idej naqsu, kollox tal-plastik, kulħadd irid jara l-kard tiegħu tal-bank mimlija, min jaħdem, min jara kif ħa jqarraq, Dawn huma l-ħsibijiet tan-nies illum. Illum il-prijorità tgħidli mhux minn dejjem kienet imma jiena naħseb illum aktar minn qatt qabel fejn hu l-volontarjat. Qegħdin jagħtu l-istat, il-gvern qed jagħti ħafna inċentiv biex iqajjem il-volontarjat. Għaliex? Għax qed jonqos. Illum tagħmel hekk biex issib il xi ħadd illi jagħti kontribut. Jien tal-età kont żgħir ħafna meta bdejt fix-xandir. Ma nafx kemm il-programm għamilt b'mod volontarju qatt ma tħallasna, tgħid li llum għadu żmien li ma titħallas? Le, veru, għaliex għax tajna prijorità il-flus, kollox flus. Il-flus huma sbieħ bħalma dejjem ngħidu, jagħmluk ehm, komdu imma jista' jagħti l-każ ukoll li ma jagħmlukx kuntent, hux? Iva, Karl, eh, eh, ngħidlek eh, żewġ affarijiet. Meta Alla jagħtina dawk il-riżorsi kollha bħal semmejt xemx u xita, dan l-aħħar mort żort il-countryside u mort Siġġiewi u iltqajt ma' xi bdiewa u rajt, ħa nagħti daqs eżempju ħa nagħti eżatt għax rajt li brokkoli li saret ħafna ikbar li insibu ta' spiss fil-ħwienet. Għaliex? Għax dan l-aħħar kellna xemx biżżejjed u xita biżżejjed minħabba dawk riżorsi li il-Mulej tana il-potenzjal tal-brokkli marret sal-aħħar To the utmost, to the climax, saret reach to its climax, kemm saret tikber kibret. Imma jekk ma jkunux dawk il-riżorsi minn għand Alla, allura ma nistgħux naslu sal-ikbar potenzjal tagħna. Allura iva importanti li dejjem niftakru li dawk il-barkiet huma minn għand Alla. E, il-punt ieħor Karli eh, meta meta il-bniedem huwa jgħix fi soċjetà jekk nitalmu natura anke l-animali la safar jieħdu ħsieb lilhom infushom u lil ulidhom. Dak huwa natura li Alla ħalaq fil-ħolqien tiegħu. Imma għall-bnedmin huma l-aħjar ħolqien ta' Alla. Imma kif u għaliex aħna u kif nistgħu insiru l-aħjar? Mhux bħala li aħna Alla ħalaqna bniedem u aħna l-aħjar, le. Il-krattru tagħna, l-imejjel tagħna, dak li nagħmlu, dak jagħmilna l-aħjar minn ħaddieħor, mill-ħolqien l-oħra. Għax jekk niekol jien, anke l-għasafar, l-annimali jieklu, jekk nieħu ħsieb lil uliedi, anke huma jieħdu ħsieb. Huwa l-istess. Imma meta jien mhux ngħix għalija, imma ngħix għal ħaddieħor ukoll, nieħu ħsieb ta' dawk li huma madwari, Inti issemmejt volontarjat. Iva, nagħmlu volontarjat, nagħtu daqatit lil dawk nies li huma fil-bżonn, ngħinu lil dawk li huma ma jistgħux jagħmlu xogħolhom bi idejhom stess. Jew hemm nies li huma foqra nagħtuhom ftit l-ikel, hemm nies li xi drabi m'hemm ħadd li jitkellem magħhom, imorru għandhom għax ħafna drabi kemm-il darba semmejna d-djar tal-anzjani. M'għandhomx bżonn flus u l-ikel. Jiena nixtieq li. Għandhom bżonn il-Kelma.
Jien nixtieq li. Kemm hawn ġranet fis-sena li huma ddedikati għalhekk u ddedikati għalhekk? Ejjew nagħmlu jum illi l-jum ikun illi niefqu ftit għal minuta, inħarsu fix-xelluku fuq il-lemin u nsaqsu 'l ta' ħdejna jew ta' faċċata tagħna, Jowosija dak li jgħadd warajna u nsaqsuh, Int, kif int, għandek bżonn xi ħaġa? Li kieku d-dinja tagħmel dan l-esperiment b'mod dinji f'daqqa, jiena ngħidlek illi d-dinja tibda timxi lejn id-direzzjoni illi Alla jixtieq, illi nagħtu kas lil xulxin. Ħafna drabi, kif qed tgħid int, qegħdin insiru wisq individwali, jien, it-tieni jien u t-tielet jien. Ir-raġuni hi illi nħolqot ċertu biża'. Ċertu biża' illi allura nibdew aħna nindukraw lilna nfusna. Il-bniedem de natura hekk kien, allura kien joħroġ jikkaċċja għall-annimal, imma fl-istess ħin kien jistaħba minnu, ma kienx imur joffrontah, kien imur jagħtihielu minn wara, għax inkella dduralih it-tigra, mhux hekk? Imma illum fid-dinja tal-lum, tigri hawn kemm trid, sharks hawn kemm trid mhux fil-baħar, u hawn nies ta' periklu. U allura ħafna nies saru kawti ħafna biex jiena nipprova nidħol fil-ħajja tiegħek, nifhmek. Illum inħolqu ċertu liġijiet illi qegħdin jbiegħdu lin-nies. Dak ukoll jidhri kieku l-ħsara għax Hemm ħafna liġijiet. Mela, kif qed tkellimni qed toffendini. Kif qed tħares lejja inti qed nibża' minnek li inti tabbuża minni. U ħafna kliem bħal dan. Jekk tgħannaqni jew ngħannqek, allura hemm kunfidenza żejda. Tista' inti tirrappurta, qed tifhimni? U allura nħoloq dad-distakk bejn in-nies. Iva, dak ukoll sfortuna, Karl, għax hemm ħafna liġijiet, pereżempju GDPR, iva, għandna biex nirrispettaw il-privatezza tal-oħrajn. Imma dan ma jfissirx li nitbiegħdu minn xulxin, inkunu maġġenb u 'il bogħod anke ngħixu fil-istess triq jew fil-istess blokka tal-appartamenti imma ma nafux xulxin. Ooh kemm hawn. Hemm nies. Kemm trid hawn.
Il-Għadis Profeta Muħammad paċi tkun miegħu qal li dawk li ma juru l-imħabba u l-kumpassjoni lejn L-iżgħar tagħna li huma żgħar u ma jirrispettaw lill-kbar huwa mhux minnu, jiġifieri mhux il-fidil veru. Imma illum il-ġurnata jekk tara tarbija jew tifel żgħar fit-triq ma tistax tgħidu kelma, ma tistax tgħidu tista' tgħid lilu li kemm inti bravu, sabiħ. Le, le, jista' jkun tkellmux.
Ma tistax.
Għax jekk ngħidu jieħdu kontrihom Qed noffenduhom? Le. Jekk hemm xi nies tal-età ikbar minna, xjuħ, fit-toro, fil-xarabank, xi mkien, fil-uffiċċji, uffiċjini, jekk ngħinhom, huma wkoll jieħdu kontrihom. Jieħdu kontrik?
Isma' jien niflaħ ta'. Iva, imma dawk jekk. Imma dik, dik, dik is-saħħa. Huwa importanti, huwa importanti li aħna bħala bnedmin jekk Hemm ikunu l-liġijiet daqashekk u n-nies ukoll ma jridux biex inkunu qarib u xulxin, allura nitbiegħdu mill-valuri. Naqsu l-kumplimenti. Hekk hu.
Mela meta tonqos il-kumpliment inti ġa tagħmel distakk. Issa jiena wieħed minn dawk li nħobb nagħmilhom il-kumplimenti. Jiena l-mistiedna tiegħi ta' kull filgħaxija dejjem nibgħatilhom, dawk li jkolli miegħi matul il-jum, bir-ritratt u ngħidlu grazzi mill-qalb. Napprezza ħafna kemm kont tajjeb, kemm kont tajba, kemm kienet tajba s-sessjoni, eċċetera, eċċetera. Għala b'daqshekk inti qed tidħol fil-ħajja ta' dak li jkun? Qed tikkumplimentah, qed tirringrazzjah, qed tirrikonoxxih, qed turi gratitudni lejn il-persuna, lejn l-isforz li għamel li qagħad jiġi hawnhekk? Allura ma nistgħux aħna li dan inkomplu nkattruh? Jiena hekk mgħallem, hekk magħġun, illi għandi ġġib rispett u nirringrazzja lil dak illi jkun. Jiena kont inħossni urtat ħafna snin ilu meta kont nagħmel produzzjonijiet televiżivi u kont inkun biss numru. Jew inkella biex nispjegalkom aħjar, dak iż-żmien konna nagħmlu l-produzzjoni jekk hija rekordjata fuq tape, kont inħossni tape. Jew l-isem tat-tape. Għaliex? Għax ħadd ma jgħidlek xejn. Ħadd ma jgħidlek grazzi kemm kien sabiħ, kemm kien ikrah. Almenu, hemm xi ħadd qed isegwik. Qed ngħid hekk mhux min-nies ta' minnkom, imma minn min kun qiegħed imexxi. U dik kienet turtani ħafna jiena. U ġieli kont nibgħat jien, x'taħseb, x'dellek? Iwa, ta' tajjeb, il-Marija Santa, kelli nibgħatlek jien biex tibgħatli inti? Allura dawn huma, u din ilha ġejja għal ħafna snin, Illi nibdew niddistakkaw ruħna. Sfortunatament kellna l-Covid illi qalulna biex noqogħdu 'l bogħod minn xulxin għaliex din naħseb kienet ħadma, ħadma internazzjonali kummerċjali biex jinbiegħu l-maskli, l-ingwanti u apparat ieħor mediku u s-sanitizer u lanqas naf xiex. Jo għossija biex inkomplu nsaħħu l-pjattaforma tal-internet għaliex? għaliex inqerdu n-negozji viżibbli u nħolqu negozji oħrajn fuq pjattaformi inviżibbli li huwa l-internet. Kollox bi ħsieb isir ta' kollox bi skop, ara taħsbux li xi ħaġa fid-dinja li ħa ssir mill-bniedem ssir b'intelliġenza biex jara kif ħa jiggwadanja. Ara Alla ma qagħadx jgħid hekk. Alla ħalaq 'l kulħadd l-istess, joħroġ minn kulħadd minn kull lum kien l-istess, imut kulħadd l-istess, eh? Vuol dire meta jagħmel xi ħaġa l-bniedem u ma tkunx mibgħuta minn Alla, għid li hemm il-qerq fiha, għid li hemm il-ħażen fiha, għid li hemm xi ħaġa li inti ħa tiggwadanja minnha. U meta jiggwadanjaw minnha, jiggwadanjaw minnha ftit nies u mhux il-kotra u mhux il-ħafna. Imma l-istorja tittina raġun. Jgħaddi kemm jgħaddi ż-żmien, il-ħażin qatt ma jista' jintradam għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif jgħid il-Malti ż-żejt jitla' f'wiċċ l-ilma. Jiena llum nixtieq illi nwasslu dan il-messaġġ jiena u Għattieb għaliex nemmnu ħafna b'dan id-diskors illi kemm-il darba nippritkaw minn fuq dan l-istazzjon, kultant nibda ngħid qed nippritkaw iżżejjed, imma x'hawn isbaħ milli twassal il-kelma ta' ġid hu? Iva Karl dak li namlu għax Alla jgħid fil-Kuran Imqaddes, fazakkir inna faqati zikra. Ibqa eh, iffakkar lin nies it-tifkira żgur tagħmel differenza, żgur. Karl dak inti semmejt il-biża ta' nies. Ħafna drabi nies li għandhom ħafna riżorsi, ħafna flus, huma jibżaw li jekk Jonfqu fuq ħaddieħor, possibbli jispiċċa il-flus tagħhom. Jien nagħti eżempju li jekk għana il-bir tal-ilma, jekk noħorġu l-ilma minn dik il-bir kull jum, Alla jimla dan il-bir mill-ġdid. Pereżempju, jekk fil-fsal filgħaxija il-bir huwa vojt, Filgħodu sa jmorru hemm żgur se se mimli bl-ilma. Jekk ma nħorġux l-ilma mid-dak il-bir, allura jistagħġen. Imbagħad wara ftit il-bir ma kien ma ma jibqax fil-sitwazzjoni li nużaw l-ilma tiegħu għax l-ilma ma jibqax tajjeb u anke il-bir Se hemm se jkun wieqef biex joħroġ iktar l-ilma. Allura, xi ngħid, xi nista' ngħid li Alla jgħid dak fil-Quran Imqaddes li dawk li ma jonfu Alla jagħtihom iżjed l-infiq fuq ħadd ieħor ma jagħmilx ħsara il-flus tal-bniedem. Iżda Qed jiżdied ir-riżorsi, il-flus u anki l-barkiet ta' Alla. Għax Alla jgħid fil-Quran Imqaddes ċar u tond li dawk li jonfqu f'isem Alla, fuq in-nies, fuq dawk li huma fil-bżonn jew fit-triq ta' Alla biex ixxandar il-kelma tajba madwar id-dinja, Alla jgħid li Alla jagħtihom lura seba' mitt darba. u jgħidli għal dawk li Alla jixti qed iżid anke iktar. Jiġifieri jekk nonfqu mitt oro jew oro wieħed, allura Alla jagħtina seba' mitt darba iżjed. Allura x'għandna bżonn? Imma hemm biex verament nibbenifikaw minn dik dawk il-barkijiet ta' Alla, huwa importanti li jkollna fiduċja sħiħa f'Alla, nemmnu fuq Alla u nafu li meta Alla jgħid, żgur jista' jagħmel, iva, jista' jagħmel għax jgħid tagħna kollox, pereżempju qabel it-twelid tal-bniedem Alla tagħna ossiġnu, ix-xemx, eh, il-lejl, Il-ġurnata stillel, għammar, ħxejjex, frott, l-ikel, kollox, ma tlabniex minn għal Alla. Il-Mulej li dak li jista' jagħtina dak kollox qabel nitolbu minnu, ma jistax jagħti meta nitolbu minnu? Żgur! Allura Alla jgħid fil-Kuran Imqaddes li jekk Alla jagħti lill-bniedem, lill-umanità kollha kemm iridu u anke jekk il-bniedem irid bi jikteb il-barkiet ta' Alla, huwa jista' jikteb biss jekk ikun hemm jekk għandna xi pinna u nidħlu fil-baħar u kemm l-ilma se tieħu lura f'dik il-pinna. Dak biss nistgħu niktbu jew dak biss se jkun Xi ngħidu illi nieħdu mill-barki ta' Alla. Allura Alla għandu kollox, huwa l-Mulej, he is almighty. Għandu kollox. Allura l-bniedem m'għandux biex jibża' li jekk nagħmel dak jew l-ġid għal ħaddieħor, possibbli se jispiċċa l-flus tagħna jew tiegħu le. Qatt ma, għax jekk naraw l-istorja tal-bnedmin, dawk in-nies li kienu qrib l-umanità kienu jagħmlu ġida għal ħaddieħor, mhux baqgħu sinjuri materjalistikament, anke baqgħu sinjuri fir-rispett, fid-dinjità, fit-tifkira, anke illum il-ġurnata. Kemm in-nies fil-istorja umana niftakruhom wara eluf ta' snin? Meta kien Abraham? Eluf ta' snin ilu. Mosè? Ġesù? Profeta Muħammad? Ma mhux in-nies tal-lum. Ġew fid-dinja eluf ta' snin ilu, imma sal-lum niftakruhom u nurhom l-ikbar dinjità u rispett li nistgħu bħala bnedmin. U anke huma kienu l-mebgħud ta' Alla, imma jekk naraw in-nies madwarna, in-nies ġenerali normali, Mother Teresa min kienet? Il-persuna bħalna. imma sal-lum qegħdin niftakruha x'għamlet, ġid għal ħaddieħor. Ħa nsemmi hawn Malta, riċenti tlifna lill-Monsinjur Victor Grech. Mela, iva.
Kellna aħna wkoll l-Isqof Emeritus Pawlu Cremona li kien raġel sew ħafna. U nies oħrajn qed insemmu aħna nies fil-Knisja Kattolika ma' nies oħrajn. li baqgħu jissemmew u għadhom jissemmew, inkluż politiċi li għamlu l-ġid lill-poplu Malti u Għawdxi, li xtaqulu l-ġid biex ma jibqax skjav, biex isib xogħol diċenti, li jkollu d-drittijiet tiegħu. Dawn huma nies li mexxew lill-pajjiż tul il-mixja tagħna dawn l-aħħar 60, 70 sena biex illum il-poplu qiegħed dak li hu. Ovvjament aħna rridu nirrikonoxxuhom dawn l-affarijiet. Ejjew infaħħru u mhux immaqdru. Kemm huwa importanti illi nħarsu kif dejjem ngħidu lejn it-tazza mhux nofsha vojta imma nofsha mimlija jaħasem. Għalfejn moħħna biex nikkritikaw, donnu daħlet wisq din id-drawwa tagħna li ngorru fuq kollox, niġġieldu nargumentaw fuq kollox, immaqdru, infaħħru ftit li xejn. Anki wkoll fuq pajjiżna ħafna drabi noqogħdu ngergru u nmaqdru l-ewwel nies inkunu, imbagħad tara nies oħrajn li jiġu joqogħdu hawn Malta u jfaħħru lill-pajjiż u tibda tgħid imma x'qed jiġri? U allura għandna bżonn li iva, għandna bżonn li naqdu flimkien. It-talb waħdek huwa sabiħ, imma mhux daqs kemm huwa effettiv meta nkunu grupp ta' nies ta', meta nkunu flimkien. Inti ħu mid-drittijiet ta' xi protesta, pereżempju, meta jkun hemm massa kbira ta' nies, L-awtoritajiet malajr idawru fehmthom għax jgħidu l-kotra ħaddur kontra tagħna. U l-istess ħaġa meta aħna nkunu flimkien u qegħdin nitolbu, l-għajta tkun b'saħħitha tant li żgur tasal għand il-Mulej. U dan huwa dawn huma affarijiet li lilna għandhom iħeġġuna u jaqduna. Orrajt, ikollna mumenti, imma mhux mumenti iżolati, dawn għandhom ikunu ta' spiss u ta' kuljum. Ejjew flimkien nibnu u mhux inħottu. U dak kien il-messaġġ tagħna u kemm irridu noqogħdu attenti biex nibdew eh, nikkonkludu għax il-ħin tar. Attiv, kemm irridu noqogħdu attenti dwar dawn l-imbirkin fake profiles, u voldiri profili fittizji, folots fuq l-internet, għal min forsi mhux qiegħed isegwina b'mod eh, li qed jifhem. Illum hawn dawn il-pjattiformi li huwa b'mod partikolari l-Facebook li huwa popolari ħafna hawn Malta, enormi popolari, illi jkun hemm profili foloz, foloz, illi lilek iġegħluk bl-abbiltà tagħhom u b'makkinarju diġitali li jħajruk illi tagħfas fuq dak li inti qed tara, Ovvjament iġegħluk temmen dak li qed tara u l-ħsara kbira mentalment li qiegħda ssir għaliex dak li qed jorik mhuwiex minnu, mhijiex il-ħajja vera u anki wkoll fost iż-żgħar għandna problema. Il-ħajja mhijiex dik li qed taraw fuq l-internet, il-ħajja hi dik ta' kuljum illi titfaċċa d-diffikultà kif ħa ssolvihom u mhux il-papa u l-mama iżjed. Eh? U allura għandna bżonn li t-tfal tagħna b'mod partikolari ntuhom naqra eh, aktar skills, aktar ħiliet, ħiliet mhux fl-abbiltajiet edukattivi tagħhom, imma l-ħiliet tal-ħajja ma' xi sħajsibu jaffaċċjaw għada pitada meta jmorru fuq il-post tax-xogħol, meta jintaqgħu ma' persuna oħra f'relazzjoni, jekk inti ħa tagħmel negozju, jekk inti ħa tixtri dar. eċċetera, eċċetera, eċċetera. Għal dak li eżempju tajt qabel tal-bir li meta nħorġu l-ilma Alla jimlija mill-ġdid. L-istess naħseb ir-rispett, id-dinjità li nagħtu lil ħaddieħor Alla jimlina iżjed. Allura it-tifħir lil ħaddieħor jew rispett meta nagħtu dan ma jfissirx li qed nollu l-pożizzjoni lill-persuna l-oħra li nirrispettawh, le. Qed ngħollu l-pożizzjoni tagħna. Għax jgħidu li mill-tazza toħroġ dak li hemm ġo fiha. Hija, hija.
Jekk hemm ħmid, allura joħroġ ħmid. Ekku. Meta, meta ngħidu l-kelma tajba, nirrispetaw xulxin, dan juri, juri, turi min aħna. X'inhu l-karattru tagħna, x'għandna ġewwa fina, it-tujubija jew l-ħażen. Kemm tagħmel differenza? Mela, u Karl xi ħaġa oħra jrid biex dak aħna qegħdin nitkellmu fuq l-aħbarijiet foros, folos, jew fake news, affarijiet, naħseb din hija koruzzjoni morali.

Sabiex il-bniedem jara, sabiex jkollhom iktar viewership u sa jkollhom xi flus ġo bwiethom. Dan il-flus mhux il-flus leġittimu, it is a illegitimate earning li żgur se jagħmilhom ħasara jekk mhux illum għada jew pitada. Anki Karl, jekk il-bniedem jikol xi ħaġa ħażina, l-ikel eh, li mhux tajjeb, Xi jfisser? Ir-reazzjoni tal-ġisem tal-bniedem se jkun negattiv. Mija. Imma jekk nieħu li nieklu l-ikel bnin. Ħa jkun pożittiv.
Pożittiv.
L-istess jekk nieħdu flus ħażin jew mill-mezzi illeġittimi mhux tajba, allura x'se joħroġ minnha? Ħażen. Allura jien dejjem ngħidu anke dan l-ommi mill-ewwel ġurnata qatt qatt ma eh, ridet biex tonfu il-ċenteżmu eh, fuq ulida li huwa mhuwiex leġittimu. Qalet li jekk nati lil tfal tiegħi jinonfu fuq tfal tiegħi flus li mhuwiex tajba jew ma ġewx għandi mill-mezzi Is-sewwa. is-sewwa, allura ma nistax nistenna minn għandhom li għada se jkunu n-nies is-sewwa ġenwina. Taf kemm interessanti di l-pedamenti hu? Pedamenti, Taħsed dak li tiżra'. Pedament, Jekk inti għandek pedament illi huwa mnellaħ, Tista' mhux tibni bl-aqwa flus għax ħa jikkrolla u dak li qed jgħid Għatib huwa ta' min jixtarru. Jiġifieri dak li aħna ninvestu fil-ħajja tagħna araw illi jkun ġenwin, araw illi jkollu sors ġenwini. Issa tgħidli fil-ħajja hekk jiġri u Għandna ħafna frażijiet bil-Malti. Imma fil-verità, ħbieb tiegħi, veru li hawn min jgħidlek jekk inti ma tfottix, ma timxix, biex ngħiduha bil-pulit. Però ħa ngħidlek, vera illi ddum biex tara r-riżultat. Imma l-paċi li tħoss ġo fik, il-ġenwinità li tħoss ġo fik, naħseb li terbaħ fuq kollox. U naraw, u qegħdin naraw x'qed jiġri fid-dinja minn nies li għamlu l-flus mill-ħażin. U naraw minn xiex jgħaddu, naraw anki wkoll l-atteġġjament tagħhom li jibdew idubu. u jispiċċa kollox suf mhux biss il-karriera tagħhom jew in-nies
li. Xi sar ma' uliedhom? Mhux hekk. Għax għall-ġenituri naħseb l-aħjar investment huwa t-tfal tagħhom. U jekk jiġri xi ħaġa mat-tfal minħabba għemmielhom ħażina, allura fejn jibqa' l-flus? Xejn. Ma jgħodd. Għax l-aħjar Karl. Dan dan l-aħħar ukoll qrejt frażi, semmejt frażi Maltija li l-libsa ma tagħmilekx ir-raġel. Bl-istess mod il-flus ma jagħmilniex il-bniedem. Il-krattru, il-mod li qed ngħixu fis-soċjetà, il-karattru tagħna, dak li naħdmu għal ħaddieħor, ngħinu xulxin, it-tjubija ta' qalubna, ir-ratba ta' qalbna. Il-flus.
Dawn l-affarijiet li jibqgħu għat-tul. Nagħtik eżempju anke Karl, jekk il-bniedem għandu għandu xi ħaġa biex anke meta niġru, jekk il-bniedem jiġri bi veloċità kbira, Wara ħames minuti se jispiċċa. Jieqaf. Jieqaf. Ma jkunx jiflaħ.
Imma jekk il-bniedem b'mod il-mod jieħu pass bl-aqal u jibda l-mixja bil-mod u imbagħad eh, xinajdu jidri iktar, allura jista' jiġri għal siegħa jew sagħtejn fil-qita. Aħ ngħidlek, dawn l-eżempji daqshekk sempliċi jistgħu jidħlu fl-imħuħ u jidħlu anki wkoll fil-qlub. U dak kien il-messaġġ tagħna illum permezz ta' Atif li huwa l-President tal-Aħmadija Musulmana li llum temmejna l-programm fil-kumpanija tiegħu. Grazzi ħafna ħabib. Grazzi. Nirringrazzjak u forsi twassal il-messaġġ tiegħek anki wkoll lill-komunità. Aħmadija Musulmana anke wkoll bil-lingwa biex jifhmuk għaliex nieħdu gost aħna li nilqgħu fi ħdana dawn in-nies illi niltaqa' magħhom barra u jgħiduli grazzi li ssemmina wkoll għaliex le. Grazzi Karl, dan l-aħħar kellna l-Eid, festa wara r-Ramadan u jien iva diġa spiċċat imma jien nawgura lil kulħadd lil Musulmani kollha li jgħix f'dan il-pajjiż li tajjeb u nixtieq nixtieq li dak li tgħallimna matul dan ix-xahar ta' Ramadan dik tjubija li kbirna ġewwa fina jalla jibqa' magħna sal fis-sena kollha, mhux għal dawk li ġranet kienu, għax ir-Ramadan jiġi biex ifakkarna. Ifakkar, ifakkar. Biex jagħmilna trasformazzjoni u reformazzjoni dak li insejna, niftakru u dak li bnejna qed inżidu t-tjubija. U li jsaffik.
U nsaffu rwieħna. Jalla din it-tjubija jibqa' magħna għal sena sħiħa u nagħmlu ġid għal dawk li madwarna. Dik hija l-aħjar ħajja Karl Jien nissigura lil kulħadd li qed jismagħna li l-aħjar ħajja mhux li ngħix għalija, imma ngħix għal ħaddieħor. Grazzi ħatif. God bless you ħin. God bless. Sinjuri, grazzi intom ukoll li qagħdtu ssegwuna llum għal darb'oħra bdejna ġimgħa oħra fil-kumpanija ta' xulxin. Eluf ta' programmi fil-fatt illum kien it-3581 programm għall-grazzja t'Alla. fil-kumpanija ta' xulxin. Ibqgħu segwu dan l-istazzjon għaliex inkomplu għaddejjin bl-iskeda tagħna, propju minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ikun hawn il-quddies għal min qed isegwina fil-ħin ta' warnofsinhar. Dawk li qed isegwuna fil-għaxija l-lejl it-tajjeb u grazzi wkoll li segwejtuna. Għada għandu jkollna programm ieħor interessanti, għada jkolli miegħi lil Romina fejn flimkien nlaqgħukom ma' diversi mistiedna kif ukoll ikollna ċ-ċans li nsajru fil-kċina tal-programm. F Living Show fis-sezzjoni Ħin għal Kollox. Grazzi tal-attenzjoni u bħal dejjem f'ismi u f'isem id-Direttur Viżiv Wilfred Caruana minn qalbna nixtqulkom is-saħħa. God bless you.